Быйыл Алматы куоракка үһүс төгүлүн сахалар ыһыахпытын тэрийэн ыыттылар ыллардыбыт. Быйыл бэс ыйын сэттис күнүгэр буолла. Ол иннинэ ыам ыйыгар буолар этэ. Ол иһин дьэ сүрдээх куйаас, күннээх итии күнүнэн саҕаламмыта. Ол эрэн күн устата дьэ халлааммыт туран олус үчүгэйдик көрдөөхтүк тараахтаахтык бырааһынньыктаатыбыт, бэлиэтээтибит. Быйыл ыһыах Олус уратытык ааста диэн бэлиэтиэхпин баҕарабын уонна то тэрийээччилэр сылтан сыл таһымнара үрдээн иһэр уонна былана бу тэрийэр эм хайысхаларын э өссө уларытан, көннөрөн уонна эбэн сайыннаран иһэллэрэ харахха быраҕыллар. Бу сырыыга видеоны мин о атыннык уһуллум. уһун курдук буолан таҕыста даҕаны олох кылгатарым табыллыбат эбэтэ, уон өссө биһик кэпсэтиилэри киллэрэн биэрдим. Ото быйыл үһүстээн бу Алматы ыһыаҕын маннык улахан форматтаах ыытынар эбит, ыыта сылдьабыт. Ну, мин тус бэйэм саамай саҕаланыаҕыттан баарбын, ол аата эмиэ үһүс сылын тэрийэ сүүрэ кэтэһдэҕин. Уратыта диэн холобура то бастакы ыһы буоллаҕына бастакы холону буоллаҕа диэбитинэ туох хайдах буолара улаханнык үчүгэйдик эдэмэт буолар этэ буоллаҕына былырын иккистээн ыытарбытыгар просто атаһаммытын үрдэтэн кээспиппит улахан тоҕо Успеховеды музыкальный фестиваль курдук ааспыта. Быйыл буоллаҕына биһиги хамаандабыт сааччаан арый даҕаны туох күүс-көмө өттүн эмиэ кыахпыт аччаан быйыл именно деревнэри диэннэ улууска деревняҕа буолар ыһыах курдук биһиги эйгэтин тэрийээри санаммыппыт ону то көрдөхпүнэ син хатанар курдук хатанан эрэр курдук Бастатан туран, ыһыах диэн көр-нар быраһаанньыга буолбатах буолуоҕа дии. Үгэс өттүнэн физика билиэххэ наада, сиэри-туому, ыһыах хаамыытын, ханнык бу сүрүн түгэнин баалларын, холобура бу аһыллыытын хайдах тэрийиэххэ сөбүн, аһыллыы Хамыыта хайдах булуохтааҕын, алгыс сиэрэ-туома хайдах ыытылыахтааҕый, оһуохайга холобура күүстээх үчүгэй этээччи баар буолуон наада. Ону таһынан бу билигин боло турар холобура күөн күрэс, быраабыланы билэр дьон сатаан эмиэ тэрийэр, ыытар, комментируйдур дьон наадалар диэххэ. Ону таһынан холобура туох эрэ үгэс өттүнэн тэрийэр баҕалаах буолбаккына хомуус, тойук оһуохай өттүнэн буоллун эмиэ ол эйгэ дьонноро наада буоллахтара дии. Бу Алматыы ыһыаҕа уратыта диэн икки тылынан эрэ ыытыллар хахалыы уонна казахтыы. Бу икки сүрүн тылларынан. Ото биллэн турар хахалыы элбэхтик, бу онно официальнай чааһыгар уонна буоллаҕына ыалдьыттарга кэлбит дьоннорго быһаарыыга бу тэрийээччилэр бэккэ толкуйдаабыттара этэ бартан буоллаҕына казахтыы быһааран иһэллэр. Уонна да бу быйыл Өссө ити эркин эппитим курдук, бу сиэр, туом өттүтүгэр үрдээн диэн улахан болҕомтону ууран ыытыллар куруук быйыл эрэ буолбакка, ити кыратыксы иһэттим. куруук манна булланна сиэр-туом өттүн чүйдүк көрөннөр уонна бу аһыллыытыгар дьоннор бары кэлэ сатыыллар, алгыс ылаарылар, бу дойдубут ыытын билээрилэр, арчыланаарылар. Уонна то бу бэйэтэ хаддары урут дойду ырыһыртаххана бу аа аһыллыыта буоларда алгыы сынньа хаддары аахайбыт курдук этиҥ онтон буолаана бу аллатыыга дьон бары ыксыыр куоттарыан баҕарбат кэмигэр кэлэннэр бу ыһыах аһыллыытыгар иһитдьэ сатыыллар уонна бу арчыланаары кэлэллэр Мин санаабар уонна бу ыһыахха сылдьыбыт дьон-сэргэ сөбүлэһэрэ даҕаны буолуо, быйылгы ыһыахпытын үрдэҕин диэн киэргэттилэр. Дойдубутуттан саха эритэтэн бу аҕа ытык эбээлэрбит, эдьиийдэрбит кэлэннэр үрдэҕин диэн ыһыахпытын киэргэттилэр. иһиттилэр, үөрэтэн такайан, бэйэлэрин билиилэрин үллэстэннэр, биһиэтини бу ыһыахпытыгар өссө дириҥник иһирдьэ ис иһин көрөммүт Үһүрдээн диэн астыллыбыт бу көрдөрүөҕүҥ кинилэр биһиэхэ туспа анаан бу хайдах алгыс барыахтааҕын, хайдах буолуохтааҕын, ханна турарбытын, илиибитин хайдах тутарбытын, тугу саныахтаахпытын барытын олус чөкө кэпсээн биэрбиттэригэр махтанабыт уонна быйыл буоллаҕына бу мин бэйэм туспа көрүбүнэн үрдээн диэн элбэх бу тойук оһуохайга болҕомтону уурбуттар бу быйыл буоллаҕына иэйэхсит сыл эбит ол иһин буоллаҕына бу иэйэхсит аатыттан тойук буолбута кырдьык бу биһиги сахалар төрүт культурабыт тойукпут ыһыахпыт тойукпут даҕаны хомуспут даҕаны үҥкүүбүт даҕаны бу Ыһыахха кэлбит ыалдьыттарга даҕаны барытын үчүгэйдик көрдөрдүбүт, бэйэбит даҕаны өссө биллибит элбэҕи дии санаатым. Дьоннор уонна үксэ бары былырыыҥҥы ыһыаҕы санаан ахтан аһарбыппыт элбэх этэ. Хомойуох иһин быйыл былырыыммын сылдьыбатаҕым. Былырыын буолар сахалааммыт ардахтаах, олус тымныы буолан хаалбыт этэ. Ол да буоллар үрдээн күүстээх Ыһыаха ааспыта ыһыах диэххэ да ордук музыкальнай фестиваль курдук форматтаах этэ. Онтон быйыл буоллаҕына бу тэрийээччилэр этэллэринэн били тыа ыһыаҕын курдук били ыытарга туруммуттарын кинилэр кэдьикти иһитистилэр дии санаатым. Онуота бу быйыл өссө биһи тус бэйэбит дьиэ кэргэммит бары кэргэмминээн, оҕолорбунаан олох турунаммыт тэрээһиҥҥэ кыттыбыппыт, улахан уолбут буолаанан бу үҥкүүлээбитэ, бу сиэр-туом өттүтүгэр буолаанан бу тоҕус туруйа уолаттар быыстарыгар ыһыддьыһан барытын саҕаланыаҕыттан бүтүөр дылы көрөн, этинэн, кутунан үрүнэн барытынан билэн кыттыбытыттан үөрэбин, бу ааспыттарыттан буолаанан төгүрүллэр буолаары кэргэмминээн былаанан барытыгар кыттыһан көмө буола сылдьарбытын онтон бу биһиһин биир былаанын буолабарга общественнай үлэ волонтерство туһунан кэпсиибит бу улахан уолбут быйыл кыттыспытыттан үөрдүбүт уонна кыраларбыт даҕаны көрөннөр эмиэ тоох кыра-кыралаан үөрэнэн, кыттыһан иһиэхтэрэ диэн эрэллээхпит. Быйыл ыһыахха сылдьаммын сүрдээн санаа бөҕөтө буоллум. Дьоннор буоллаҕынан били хороҕор ханыыллар диэн «Ой, бу оннук ыһыах буолбута, маннык ыһыах буолбута» тугу эрэ уратыны күүтэр курдук сэп. Бардым били бэйэтин эрэ туһунан санаан диэххэ сөбүтэ дуо, олус да киһи оннук буотах буолаат. Дьиҥинэн ыһыах диэн ол Көр-нар шоу буолбатах диэн биһи өйдүөхтээхпит. манна ким даҕаны буоллаҕынан эйигин аралдьытаатаҕын дуо, хайда эрэ үөрдэхтаҕын дуо, тугу эрэ эйиэхэ эрэ оҥорор диэн буолбатах. бу буоллаҕына биһи сүрүннээн айыыларбытыгар махтанан, кинилэртэн алгыс көрдөһөн, ааттаһан ылар күммүт. Айылҕаны кытта тыһаан бу бэйэбитин куппутун, сүрбүтүн ыраастыыр кэммит. Олох нууччалыы эттэххэ то сакральнай кэммит буоллаҕа дии. Ол иһин буоллаҕына бу ыһыахтан буоллаҕына туох эрэ элбэх үҥкүү-бүтүү, киирии-тахсыы курдугу күүтэр табыллыбат дьаһаныбын биир бу күн дьоннорбутун кытта бииргэ буолан бу дойдулаахтарбытын көрсөн аа дьон аһылла кыдьаан сынньанан күүс-уох ылар күммүтүн Бу сырыыга дии диэм хата эрэ уһун курдук буолла дии санаабытым, ити эппитим курдук ол эрэ эн булан хата эрэ маны былгатар кыам буол курдук буолан хаалбыта. Мин биир барытын көрдөрүөхпүн, кэпсиэхпин, ырытыахпын уонна санаабын, үллэстиэхиппин баҕарарым элбэх буолан таҕыста. А бу мм Арчылыыр уонна бу алгыс ыларга буоллаҕына сиэрин-туомун отто тутуһарбытыгар били биһитиинэн элбэҕи билбэппит. Элбэҕи билбэппит, ол гынан баран бу ыһыахха сылдьаммыт буоллаҕына биһи билиигэ тардыһыахтаахтар. Билэр дьоннортон ыйыталаһан хайдах-туох буоларый диэн. Баҕардар ордук биллэн туран туора сыыһалар эмиэ баар буолуохтарын сөп. Оттон онно буоллаҕына били хабы түспэккэ төттөрүтүн били маннык буолуон сөп эбит, оннук буолуон сөп эбит диэн үллэстэр ордук буолуо дии саныыбын. Ону тугу эрээччилэр ону билэллэр эмиэ. Уонна быйыл мин бу ыһыахха саамай астыммытым диэн оһуохай этэ. Олох күүстээх, улахан оһуохай бөҕөтө ааспыта. Уонната би хадары көстөр, э, бу эркинниин биһи бэйэбит даҕаны көрсүһэрдахпытынан бу э, сахалар манна Алматыга олороммут көрүстүбүт даҕаны куруук э, көрсүһүүлэрбитин оһуохайынан түмүктүүбүт уонна оһуохай туһунан эмиэ билиибит э, кэҥээтэ дии санаабын. Уонната бу оһуохай, сатаан оһуохайдыыр да буолбуттар диэн бэлиэтээтим уонна тобу көрдөрөм бу аһыллыы кэнниттэн оһуохай буолбута уонна сөп уонна ити эдьиийдэрбит кэл эбээлэрбит кэлэһэт дьон аҕа дьоннорбут наачыйдык быһаарбыттара хайа оһуохай кэнниттэн алгыс кэнниттэн ытыс таһыммаккыт диэн онон иһин ылбыттар ылбыттаахпыт оннук буоллаҕа бу үөрэнэн иһэбит оҕото оһуохай кэнниттэн ким да ытыс таһыммат үһү. Оннук гынаммын биһиги абаалары туттуруҥ эрэ ыҥыра эрбит. Хөп, ону эмиэ өйдөөруҥ эрэ, диэн биһиэхэ быһаардылар. Оннук өссө эбии биир эбии билиилээх кэллим бу ыһыахтан. Бу ыһыахха Алматыга олорор эрэ сахалар кэлбэтилэрэ. Ыалдьыттар тустарынан кэпсээтэххэ, араас омук барыта баар этэ. Уонна быһахалар эмиэ атын куораттартан кэлбиттэрэ этэ. Астанаҕа эмиэ элбэх хахха олорор, Шэккэҥҥэ олороллор хаххалар. Бу Казахстан куораттарыттан эмиэ бу ыһыахха бары кэлэннэр ыалы ыалынан сылдьаллар бааллар этэ. Хотугу Кипртан кэлбиттэр этэ, Кыргызстантан кэлбиттэрэ. Кыргызстанга олорор хаххалар уонна бэйэлэрэ кыргыстар эмиэ кэлэннэр ыалдьыттыы сылдьаллар этэ, көрөргө олус үчүгэй. Ону тэҥэ бу татаардар бааллар этэ, бу Казахстаҥҥа олорор татаардар, хакастар бааллар, буряттар бааллар этэ, алтайдар бааллар этэ. Өссө ким баар этэй бу холобур видео иһибинэ бу хакастар олороллор, ыалдьыттыы сылдьаллар этэ, астыммыттара этэй Ону тэҥэ бу Ирландияттан бааллар этэ, Америкаттан бааллар этэ, э, Россия араас куораттарыттан дьоннор бааллар этэ уонна олохтоох казахтар бэйэлэрэ бааллар этэ, унгурдар бааллар этэ. Араас омук э, Бу билигин кэлэн олоробут ыһыахтыыр түһүлгэбитигэр бэһэбит бэлэмнэннибит. Ити биһиэнэ буотах тынааҕы ылбыт киэнэ биһиэнэ судургу оҕус. Улаханнык уһулбаппын ол биһи кыратык киэргэттибит саламаннан уонна дэйбиирдэрбитин ыйаатыбыт. Бу билигин ыһыах аһыллыытын сиэрин-туомун көрдүбүт уонна сотору-сотору бу концерттар саҕаланыахтаахтар уонна мин оҕолорго аналлаах түһүлгэни тэрийэни таары сылдьабын. Бары эр дьоннор манна кэлиҥ. Ити турааччылар бары манна. Аха, все-все. Кыргыттар бытыар турдубут. Так, турар бытыар бары аһаҕас турабыт. Аха, атахпыт илиибит аһаҕас. Бары э, илиибитин бу салгын кутунан ылар курдугу туспутун маннык тутан турабыт. Көрдөһөбүт биһиги үчүгэй күн буоллун, э, сылбыт үчүгэйдик аастын, от быйаҥ кэллин диэн көрдөһү. Баҕарар

Айан-тойон оҕонньор диэн, Эбэриэлдьин Хосун эмээхсин диэн ыал буолан үүт үктэн буруо таһааран олорбуттар эбит

Маннык кылгас биһиги концертаах этибит, оҕолор хоһооннорун аахтылар, ороҥхолообуттара, үҥкүүлээбиттэрэ, ыллаабыттара, тууйбуттара. Онтон оҕолорго анаан өбүгэ оонньуулара диэни ыыппытым. Бу өбүгэ оонньууларын тэрийэрбэр мин ийэм алаас Кэтириисунэ эдьиийим Александра Анахина түмэн оҥорбут кинигэлэрин туһаммытым народная азбука физических упражнений и игр саха диэн баар этэ ол кинигэ эмиэ үрдээҕин диэн туһалаабыта уонна бу буоллаана били халлаантан ылыллыбыт оонньуулар буолтаах этэ өбүгэлэрбит оонньууллара буолан оҕолор буоллаана бу көрдөөх нэрдээх оонньооботтулар эрэ ону тэҥэ буоллаана өбүгэлэргин кытта били ыкса сибээстэрин биллилэр, ол да биһиги өбүгэлэрбит маннык онньууллар этэ диэн. Ону тэҥэ хайаан даҕаны оһуохайдыахтаахпын диэмин оҕолорго анаан оһуохай тэрийбитим. Онуоха биһиэхэ Дьокуускай куораттан э, ыыппыттара оһуохай тылын, ону барытын оҕолор тэбис тэҥҥэ бу Истэннэр оһуохайдыы үөрэммиттэрэ. Быйыл өссө маннык тэбис-тэҥҥэ бу күрэхтэһиилэр буола турбуттара оҕолорго аналлаах эмиэ түһүлгэ ол иһин буоллаҕына көһө сылдьаҥҥын тугу сөбүлүүргүн, таптаабыккын көрүөххүн сөп этэ. Онон олох чуҥкуйбакка киһи соҕотох сылдьар этэ. Мин онуоха сото ыалдьыттары кытта бараммын

Мисс Новая Якутияҕа кэтэһэлдьибит обраһа таҥаһа. Бу таҥас буллаҕына ол Мисс Новая Якутия конкурска бэлиэтии көрбүтүм. Онно мин табаарыспар ол Петяҕа хоруйбутум. Баһаалыста миэхэ «Ыһыах алматы кэтэрбэр уларсаҕын дуо?» диэбитим. Ону кини миэхэ наһаа чэйдик уларыста. саха сириттэн дьонум кэлэ сылдьыбыттара онно кинилэр аҕалбыттара ыһыл аайы буллаҕына мин ыһыл аайы бэлэмнэнэбин былырыын буллаҕына маамам бэйэтэ тикпит таҥаһын кэппитим онно эмиэ хара кобзол этэ быйыл буллаҕына арыычча ураты наада диэммин эмиэ бэйэбэр толкуйдаабытым онно бу сылга биирдэ болор бырааһынньыкка бэлэмниэххэ наада ол иһин буллаҕына мин быйыл эмиэ бэлэмнэргэ соруммутум онно бу табаарыстар суруйаммын бу наһаа үчүгэй сахалыы маҥан сонун кобзол кэтэн туруоҕун ото быйылгы ыһыах буллаҕына миэхэ наһаа сонуннук ааста тоҕо этэргин быйыл буллаҕына биһиги мин бэйэм табаарыстарым аан дойдуттан барыттан муһуннулар Таиландтан кэллилэр ким эрэ Дьокуускайтан кэллэ ким эрэ атын Америкаттан кэллилэр иннибит билсэ ол иһин табаарыстарым бары манна муһуннулар уонна бэйэбит бу наһаа үчүгэй түһүлгэ тэриннибит Бэһээ күнү быһа олорон эрэммит ас астаабыппыт, бэрискэ астаабыппыт, мястой салаат астаабыппыт, сахалыы ас бөҕө саха иһэриттэн бэйэбит чыырбыт, балыкпыт, хааммыт, тылбыт диэби курдук сэ уонна нэдиэлэ анараа өттүттэн быырпах оҥорбуппут. Онно Сидоровтар диэн дьиэ кэргэннэрэ кытта эмиэ табаарыстаһабын, ол кинилэр былаан быырпах оҥорбуттара. Онно ол бэйэбит же быырпахпытын бүгүн истибит, хайаатыбыт уонна быйылгы ыһыах олус тэрээһиннээхтик ааста. Биир күн биһиги дойдубутугар Хаһиригэр баар курдук бары хананаммыт, сүрдээн дьиэн бары бэйэбитин көрсө-көрсө үөрэ-көтө ыһыахтаабыппыт уонна ото бастакытын аһаан, главное диэн оттоҕолорбутугар көрдөрдөхпүт дьиэти ыһыаҕы Бу маннык наһаа үчүгэй түһүлгэлэрин киэргэппиттэр өссө. Бу хаҕын тыгыр өссө ураты көстүүлээх этэ. Мин бу хаҥа аа бириэмэ буламмын хаама сылдьабын. Аны барыта кырдьык олох аа дойдулар ханна эрэ ыһыахтыы сылдьар курдукпун. Барыта сахалыы ырыа, тойук, аа киэргэтии Наһаа эрим былааҕа, дьон-сэргэ, оҕолор үөрэ-кэлэн наһаама дьиктитэ диэн тобу саха киһитигэр туран бу алма үүнэн турара

Ыһыахха биллэн туран, биир сүрэн чааһа бу спорт күрэхтэһиилэригэр буолар сөп. Бу манна оттон биллэн туран дьон барыта болҕомтото бу манна киирэр, да сүрдээх тыҥааһыннаах киирсиилэр буолбуттара мастардыһыыга, хапсаҕайга кыргыттар эмиэ куоталаспыттара, бириистэрэ даҕаны олус сүрдээх үчүгэй этэ уонна быйыл бу Казахстан мастардыһыытын ассоциациятын спортсменнары кэлэн кыттыбыттара уонна ону тэҥэ ыалдьыттарбыт, буряттар кыттыбыттара, алтаайдар кыттыбыттара. Ол иһин көрөргө, э, сирбииргэ олус үчүгэй этэ. Манна дьэ бары биир тыыннан көрөммүт олох хаһыы-ыһыы буолан бэйэ-бэйэбитин өйөһөн астык аайы күрэхтэһиини көрдүбүт быйыл.

Үлэ маннык илдьэ сылдьыбыт баҕа санаабын толороммун араадьыйа арыйдаҕым дии. Хакылы Виктория уон үлэлээбитин иһин уонна бу тухары иккитинчи аҕыс сылтан саҕалаан олох хаамай бүтэһик күммүттэн саҕалаан күн бүгүнүгэр дылы ахтаһабын сылдьыбытым. Уонна чахайда эрэ арааһата араадьыйам араадьыйа арыйыахпын диэн санаан бу быйылгаттан саҕалаан быйыл маннык үөрэтэммин муус устар бүтүүтэ тестовы саҕалаабыппыт, холонон көрүүт эфирдэрин саҕалаабыппыт уонна бүгүн бу дэсиин сэттэ күнүгэр Алмаатыга официально билбаны кадыллар сүрэхтэнэр күммүт уонна бу ыһыахха. Туох былаан, оттон туох, биһи уоллаа туох тем били саха сириттэн омук иһигэр отунус кыттыы тэнийбит хаха дьонугар анаммыт араадьыйа диэн толкуйдаан оҥоро сылдьабыт. тоҕо диэн били хаха иһиттэн көһөн бараҥҥын хаха буларгынан били маннык киэн туттарыҥ күүһүрэр эбит уонна уоллаан хайдаа эрэ били маннык хаха тылын тарҕатыаххын баҕараҕын хаха култууратын хаха сиэрин-туомун тутуһуоххун баҕараҕын дьоҥҥут хаха дьонун туһунан кэпсиэххин баҕарар буолар эбиккин ол Олортон сылтаан маннык бу араачы тэрийэргэ ханан ылбыта. Уонна то билигин күҥҥэ маннык чэ нүүрбэччэлии киһи биир кэмҥэ истэр буолар сөп. Уонна туох били Дьулуссайга хассыарда буоллаҕына Юго-Восточная Азияҕа эмиэ хассыарда буоллаҕына Алматы диэки сарсыарда буоллаҕына истээччи элбиир. Онтон бу бу диэки холобур киэһэ буоллаҕына киэһэ истээччи ахсаана аҕыйыыр диэки кырдык. Вот уонна туох туох былаан баар буолуой то биэрии бэлэмнии сылдьабыт араас блогердары кытта коллаборациялыахпытын баҕарабыт ол иһин холобур кылгас саха тылын сайыннарар, саха сиэрин-туомун туһунан биэриилэри оҥоруох хотун баҕарар буоллаххытына биһиэхэ билсиэххитин сөп. Бу ыһыаҕы барытын манна олорор сахалар тастан көмөтө уохтук бу биһиги спонсордарбыт манна баар улахан тэрилтэлэр уонна кыра да тэрилтэлэр бары кыттыһан бу ыһыаҕы тэрийэллэр. Онон буоллаҕынан бу таһыма буоллаҕынан элбэх үбэ-харчыта да суох сайда турара диэн олус үчүгэй, үөрдэр уонна то билигин бу биһиги кылгастык өссө интервьюлары истиэххэйиҥ, бу тэрийээччилэри кытта сыҥын тымныыр көрсөммүт өссө билсиһиппит, кэпсэппиппит уонна ырыппыппытын туһунан. Здравствуйте, я Джеймс, я Грана Хамусия, и назад я

Мин аатым Эверстова Аня Нины. Быйыл үһүс буолла, үһүс третий раз, короче, участвую организации пока ыһыах организациятыгар быйыл булаҕана кырдык тохпун ответственностпын кыччаппытым дизайнердары кытта үлэлэспитим project курдук ферстиль быйыл былаҕан эмиэ уларыйбыта модун айар ар директорбыт степа петров тохтен токкуйдаабыт идеялаах кэлбитэ быһаас быйыл концепциятын күн диэн оҥоруохха диэбитэ тоҕо диэтэр күн тылын значениета казахтарга түрктарга барыларыгар күн диэн Ол күн утар мэлик тугунан персибитин оҥорохха диэбитэ уонна воркшоп оҥорохха диэбитэ. Ону буллаҕына алтанга мунньахха ровно элбэх баай киһи кэлбитигэр үҥкүүһүттэр, иин кыргыттар иин бааларын аалан воркшоп оҥорбут. Степа буллаҕына видеосвяһынан кэпсээбитэ, күнүр уһуйдаан диэбитэ. Онно ол күҥҥэ бэйэҕит эмоцияларгытын, воспоминанияларгытын вкладывайдаан онно хайдах баҕарар күннэ маннык образтаах уруһуйдаан диэбитэ. Онно ол күннэри биһил буппут дизайнердар цифруйдаабыттара. Инстаграмҥа эн көрдөххүтүнэ ол фонугар ол иконка да курдук 3D икон курдук курдук барыта күн Аа, онтон аа, эҥин аа, эҥин эмиэ уларыппыппыт. Аа, Степа бэйэтэ ол эҥгэр уже хайан биэрбитэ. Үс, э, икки палитралаахпыт. Икки палитралаахпыт. Биирэ влаана фиолетовойдаҥы. Ол фиолетовойдаҥы күн тахсыыта эҥнэрэ аһаан. Кини маннык күн тахсыытын э, өҥүн ылбыт, э, тугун хартыскатын ылбыт буолуохтаах. Онон онтон маннык пипеткалаан ол өҥнөрү таһаарар. Онтон буллаҕына аа, туох кыһыл это закат бэйэтин программатыгар буллаҕына эмиэ ол инстаграмҥа айгын өйдөөн көрдөххүнэ культурнай чааһа били сырда буолар чааһа алгыс игин барытын күн тахсыытынан оҥорбуппут Онтон киһэҥ киһэҥи программа аата кэнсиэр, спорт, били холостар яркай драйвовой холостар кыһыл буолбуттара. Бу маннык мин диидиэм бүгүн уһулунна. Уһун да буолбутун иһин отаһы элбэҕи биллиит көрдүгүт иһиттигит дьаһана ханыахпын баҕарабын уонна бу тэрийээччилэргэ улахан махтал уонна сайда тупса тураргытын баҕарабын. Сөбүлээх улаханын видеоны баһаҕасталлаайыктаан, дьоннугургутугар ыырдыҥ уонна суруйтарыҥ. Үрүҥ тунах ырыаҕынан күндү доҕотторут.